Wuert. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, éiert ech ufänken iwwert dëse Projet ze schwätzen, wollt ech ganz kuerz op d'Umierkunge vum Educatiounsminister agoen, deen ugekënnegt huet, driwwer nozedenken, d'A a B-Wochen erëm ofzeschafen, fir déi lescht zwou Wochen all d'Schülerinnen an d'Schüler zesummen an d'Klassen ze ruffen. De Moie konnt een um soziokulturelle Radio eng vu menge fréiere Proffen aus dem Lycée héieren, déi gesot huet, Ma jo, dat ass eng gutt Propos, mee et ass net de Problem, deen d'Schülerinnen an d'Schüler am Moment hunn. An och net d'Léierpersonal. Et geet net drëm, onbedéngt erëm sech a méi grousse Gruppen ze gesinn. Et geet drëm, iwwerhaapt erëm normalen Unterrecht oder méi een normalen Unterrecht kënnen ze hunn, sech erëm kënnen an d'Gesiicht ze kucken, net gedämpft duerch Plexiglas oder duerch Masken, datt een Distanzen anhält, mee vläit ouni Mask, datt ee vläit mat Mask, awer ouni Déi grouss Distanzen, déi nämmlecht Reegelen, déi mer fir jiddwer aneren och huelen. Ech mengen, datt et méi wichteg ass, e gutt Schoulhalen ze erméiglechen, an dozou gehéiert och, dem Léierpersonal an dem ganze Personal, wat d'Schoul encadréiert, d'Méiglechkeet ze ginn, e plangbar an mat deene Pläng dann och kënnen ze schaffen. An ech mengen, genau do ass d'Kromm an der Heck, well wa mer elo nach eng Kéier fir zwou Wochen de Plang op d'Kopp werfen, da mussen erëm ganz vill Iwwerstonne geleescht gi fir déi Pläng ze arrangéieren, d'Personal muss sech muss sech reorganiséieren, d'Léierpersonal, wat elo da fräiwëlleg Iwwerstonne mécht, fir op déi 25 Stonnen deelweis ze kommen. Falen déi zeréck an hir al Systemer? Maache se weider fräiwëlleg Iwwerstonnen? Bref, do sinn eng ganz Rëtsch oppe Froen, wou ech mer dach léiwer géif erwaarden, mir géifen déi Diskussioun op d'Schoulorganisatioun am September schiben an de Schülerinnen an dem, de Schülerinne, Schüler, dem Léierpersonal e gudden an dach esou normal wéi méiglech Enn vun dësem Joer z'erméiglechen. Här President, mir hunn an deem exzellente Rapport, deen de Gilles Baum eis virgedroen huet, iwwer eng ganz Rëtsch Punkten an dësem Gesetz héieren. An dofir wëll ech net op all eenzelne Punkt nach eng Kéier agoen, well ech mengen, datt ganz vill do scho gesot gouf. Ech plécke vläicht zwou Saachen eraus. Dat eent, dat ass sécherlech de Volet vun der Steierbefreiung vun de Studenten. Ech deele sécherlech d'Suerg, datt dat eng ongläich Behandlung ass. Mee wann et eng ongläich Behandlung ass, da misst ee sech d'Fro stellen, ob et net nach ganz aner ongläich Behandlungen an deem System ginn, wou Leit, déi déi nämmlecht Schoulen hunn, awer duerch ënnerschiddlech Kontrakter engagéiert sinn, ënnerschiddlech bezuelt ginn an deementspriechend och ënnerschiddlech Charges sociales bezuelen, ënnerschiddlech Steiere bezuelen an um Enn vun hirer Karriär virun enger ënnerschiddlecher Pensioun do stinn, obwuel se 40, eventuell 40 Joer genau déi nämmlecht Aarbechte geleescht hunn. Dat sinn och Ongläichbehandlungen, iwwert déi ganz wéineg Wieder verluer ginn. Mir sollten eis also hei elo wierklech net doriwwer opreegen, datt Grad déi, déi am mannste verdéngen an deem System an déi mer gebraucht hu fir en anstännegt Schoulwiese lo déi lescht Wochen iergendwéi oprecht ze erhalen, datt déi e klenge Bonus kréien. Ech wär och gespaant, ech hunn de genaue Montant net erausfonnt, op wéi vill sech dann déi Steiererliichterunge chiffréieren. Ech mengen, datt dat an deem ganze Projet hei sécherlech dee klengste Batz ass. Do kann de Minister eis jo vläit herno e bëssen eppes nach dozou zielen. Wat ech och gutt fannen, an dat ass, mengen ech, déi zweet Mesure, dat ass mat de Chèques services d'accueil. Ech fannen et gutt, datt mer hei eng séier, einfach a konkret Léisung fonnt hunn, fir nach eng Kéier deene Leit, déi drop ugewise sinn, e bësse méi Netto vum Brutto um Enn vum Mount ze loossen, an dat ganz ouni datt se sech Suerge mussen drëm maachen, wéi hir Kanner encadréiert sinn. Esou hu mer eng Kontinuitéit vun der Kannerbetreiung, an ech mengen, déi Kontinuitéit, esou wéi ech et bei den AEB-Wochen ugeschwat hunn, ass eppes, wat mer sollte bis d'Enn vum Schouljoer bäibehalen, esou datt d'Elteren, déi déi Choixë getraff hunn, net nei Choixë mussen treffen. Dat gesot, Här President, markéieren ech den Accord vun de Piraten fir dëse Projet, well mer der Meenung sinn, datt d'Kontinuitéit wichteg ass an datt mer sollten dëst Schouljoer esou gutt wéi méiglech op en Enn bréngen. Ech hunn Iech Merci. Merci, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Educatiounsminister Claude Meisch.